Yn y fideo yma, da ni am edrych ar feddalwedd J2E5. Uh, mae J2E5 yn rhan o'r pecyn J2E sy'n gan chi drwy hwb. Uh, felly dwi wedi mewn gofnodi i hwb a dwi wedi clicio ar yr icon J2E a uh, dwi wedyn wedi cyrraedd yn y dalen J2 Launch. Uh, mi agor J2E5, mi ddylsio chi allu gweld y teil coch yma sy'n dweud J2E5, so dwi'n clicio ar hwn i agor y rhaglen. Reit, cyn i ni gychwyn, mae J2E5 yn un o'n hoff raglenni i ar J2E oherwydd ei hyblygrwydd o. So beth dwi'n olygu fo hyblygrwydd ydy, mae bosib defnyddio hwn mewn unrhyw bwnc uh, ac mewn unrhyw gyd-destun. Mae hefyd yn raglen sy'n weddol hylaw i ddefnyddio. Um, os ywch chi feddwl yn ôl chydig o flynyddoedd, o lot o bobl yn dueddol droi at um, Microsoft publisher er mwyn creu stwff fel poster, oherwydd oedd o'n haws i chi symud y teitl, oedd o'n haws i chi symud y testun a symud y lluniau a gosod pethau fel oeddech chi eisiau gosod nhw. Wel mae hwn yn cynnig yr un math o, o, o syniad yn yr ystyr mae'n hawdd i chi symud a gosod pethau yn lle ydych chi eisiau. Fel ydych chi'n agor y rhaglen, ydych chi'n gweld y dudalen A4 yma. Mae o'n gallu bod braidd yn gam arweiniol. Dim prosesu'r geiriau ydi hwn. Felly os da chi eisiau sgwennu stori neu sgwennu llythyr yn dyddiadu neu rhywbeth felly mae yna syniadau, mae yna opsiynau gwell i chi ddefnyddio fel Microsoft Word neu fel Google Docs. Mae heina raglenni prosesu'r geiriau ydi heini. Um, fel dwi'n dweud, dim prosesu'r geiriau ydi hwn. Yr holl syniad tu ôl J2E5 ydy bod gynnwch chi be maen nhw'n galw, be maen nhw'n cyfeirio at fel papur digidol. Felly dyma ni eich papur digidol chi. Um, llechan lan ydi o, a'r syniad ydi o'n bod ni'n gallu cyfuno gwahanol ffurfiau. So mi allan ni gyfuno testyn hefo lluniau, uh, fideos, clipiau sain, um, ac yn y blaen. So beth ni'n mynd i wneud yn ystod y fideo yma wan ydi edrych ar gwahanol um, bethau allwch chi gynnwys ar eich papur um, digidol. Dwi wedi cychwyn efo testun, a mae'n deud ar dop y dudalen click anywhere to type. Felly mae hyn yn hollol wir, lle bynnag dwi'n clicio, dwi wedyn yn gallu teipio. Felly dydw i ddim angen um, creu text box neu blwch testun. Dos na ddim beth sy'n cael o'n margins ar, dyd ar dudalen, so mae allai deipio yn unrhyw le ar y dudalen jyst trwy clicio a teipio. Felly dwi 'di teipio brawddeg yn fan hyn. Os dwi isio cario mlaen teipio'r un brawddeg yma, mi allai glicio wrth i ymyl o. Mae'n anodd weithiau achos dydy o dydy o ddim bob tro'n dilyn ar yr un llinell. So mae'n ma' 'na rai' chi fod ma' rai' chi fod yn ofalus. Yr ffordd gorau o neud clicio ar y testun mynd ymlaen at y ddiwedd o, fel bod chi'n gallu dal i deipio ar yr un llinell. So nôl i'r syniad o dim prosesydd geiriau ydy hwn. Ar Microsoft Word neu ar Google Docs, dych chi ond yn gallu teipio ar y llinell. Gwahaniaeth mwyaf o hwn ydy allwch chi deipio yn unrhyw le. Dos o ddim llinellau fel tai wedi cael ei um, rhaglennu mewn i'r dudalen yma. Felly lle bynnag dych chi'n teipio, mi allwch chi, um, sori, lle bynnag ydych chi'n clicio, mi allwch chi wedyn deipio. Felly dyma ni beth dwi wedi rhoi yn fan hyn. Mi allai glicio arno fo i symud o. Felly droio ar ongl. Neu ar yr ochr dde yn fan hyn, mae gen i opsiynau newid yr, y ffont. Dyna fod y maint. So fel dach chi'n gweld, y math yma o osodiadau, dach chi bellach yn, yn, yn ymwybodol ohonyn nhw, so felly newid y lliw yn eitha rhwydd ac yn y blaen. Wedyn mae'r nodwedd o'r testyn debyg iawn unrhyw beth ydych chi wedi ddefnyddio um, yn y gorffennol. Fel, fel sy'n dweud yn gynharach, mae yn hawdd iawn i chi osod o, symud o i lle ydych chi eisiau i hwn Plod. Un o'r opsiynau um, mwya defnyddiol yn hwn ydy'r lluniau. Felly mae gennych chi'r person bach gwyrdd yma mewn, mewn sgwarin neu mewn ffenast yn fan hyn. Hwn ydy'r opsiwn lluniau. Fel dwi'n clicio ar y person bach gwyrdd, da chi'n gweld mae'r bar mae'r ochr dde wedi newid. Mae gennych i ddiffer opsiynau fan hwn. Mae'r person bach gwyrdd yn cyfeirio at My Pictures and Sound. So be mae hwn yn wneud ydy mae'n mynd i fy ffeiliau i, i'r ffeiliau dwi wedi ddefnyddio, neu lluniau dwi wedi ddefnyddio yn y gorffennol ar, ar J2E. Mae hyn wedi storio yn fy ffeiliau ar J2E, so mi allai ddefnyddio wbath dwi wedi ddefnyddio yn y gorffennol. Opsiwn arall ydy clicio ar y blaned, a dyma'n aml iawn lle fysa'ch disgyblion chi yn mynd. Be mae'r blaned yn neud ydy mae'n galluogi chi chwilio'r we. So dydw i ddim yn gorfod mynd allan at Google yym images a dod o hyd i lun a roi copy and paste a chwyddo'r llun a ma'r ch- llun 'na wedyn yn mynd i edrych yym fel bod o ansawdd ofnadwy. Yym mi alla i chwilio am lynia ŵan yn syth o'r rhaglen. So dwi'n mynd i ddefnyddio enghraifft, ma' hwn yn gweithio yn Gymraeg gyda llaw, buwch goch gota. So dwi'n chwilio am buwch goch gota, ma' hwn ŵan yn dod o hyd i i lynia yym Oddiwrch o'ch gota i fi ddefnyddio. So dwi'n llusgo'r llun ar y sgrin. Mae hein yn lyniau wan, lle dos o ddim hawlfraint iddyn nhw. So mi allwch chi ddefnyddio hein um, fel da chi'n dymuno. A mi allwch chi hefyd chwyddo'r llun, a fel da chi'n gweld, dwi'n chwyddo'r llun andros o fawr yn fan hyn, a dwi ddim yn colli'r ansawdd. So mae werth nodi bod y lluniau yma o ansawdd andros o uchel. Mae'n helpu i adio at y, y, y teimlad yna o, o broffesiynoldeb yma plentyn yn gweithio. Um, Do'n am byd gwaith na gweld plentyn yn creu tamad o waith ac oedd y lluniau oedden nhw wedi ddefnyddio a oedden nhw wedi chwyddo ac oedd y lluniau wedi colli ansawdd ac yn syth bin oedd y gwaith yn edrych fel bod o uh, yn hollol amhroffesiynol. Mae hwn yn helpu nhw greu math o waith sydd yn, uh, yn, yn eitha proffesiynol o ran ei ansawdd. Felly dwi defnyddio'r llun yma. Nodwedd bach sy'n gallu bod yn ddefnyddiol, um, mae fwy o nodwedd hwyliog na dim byd arall ydy, fel dwi wedi clicio ar y llun, mae gen i opsiwn ar yr ochr dde sy'n dweud Convert to Jigsaw. Be mae hwnna'n neud? Mae'n creu jigsaw o'ch llun chi. Ac ewch chi ddewis wan sawl darn da chi eisiau yn eich jigsaw, hyd at gant darn. Um, a wedyn clicio scatter, yr syniad ydy bod chi'n ail osod hwnna'n ôl at ei gilydd. Eto, dwi'm yn gwybod, ella bod o ryw werth iddo fo, um, mae o fwy o nodwedd hwyliog na dim byd arall. Jyst bod chi'n ymwybodol ohono fo, dyn os, nes wedi gorffan, dwi wedi convert to photo unwaith eto. Felly fel ni'n dweud, mae'r nodwedd um, chwilio'r we, mae hwnna'n gallu bod yn nodwedd andros o ddefnyddiol. Mae chwilio'n beth gwahanol yn y ddeiar, hwnna eto'n dod o hyd i nifer o lyniau allai ddefnyddio yn fy ngwaith a chwyddo nhw a defnyddio hynna fel dwi eisiau. Un nodwedd um, arall sy'n ddefnyddiol ydy'r gallu greu tabl. Felly dwi am ddangos hwn mewn, mewn cyd-destun uh, gwers gwyddoniaeth. So mewn gwers gwyddoniaeth dwi'n gosod her i'r plant um, i fod yn rhagdybio yn gyntaf allan be fysa effaith rhedeg nifer o laps o'r amgylch yr iard, be fysa effaith hynna'r curiad y calon nhw. Felly dwi'n meddwl am y syniad yma o ymchwil neu o ymholiad gwyddonol, fysa raid i'r blan- plant 'wan gynllunio i ymchwiliad, fysa raid iddyn nhw ragdybio, fysa raid nhw drafod sut mae prawf yn mynd i fod yn un teg, so wedyn raid, so raid iddyn nhw gynnal yr arbrawf neu'r ymchwiliad, cofnodi'r data, dadansoddi'r data a wedyn dod i gasgliad. Mae yna lot o gamau ynghlwm hefo ymholiad gwyddonol. Wel, cyn i ni neidio mewn i'r tabl 'wan ta, Be fysa plant yn neud fel arfer fysa sgwennu yn eu llyfra'. So 'sa nw'n sgwennu rhag dybiaeth a wedyn 'sa nw'n mynd ati i sgwennu be' ma' nw'n meddwl sy'n mynd i ddigwydd. Ffor ella'n genach o neud o a dwi'm yn deud bo' chi'n gneud hyn bob tro ond ella bod o'n gyfla weithia' i chi neud hyn mewn ffor dipyn cynt. Dim ella glicio ar yr uchel seinydd ar ffilm fideo yma. A mae lle glicio ar y botwm record sound. Be mae hwn yn galluogi fi wneud wwan ydy recordio'n llais i yn trafod be dwi'n meddwl sy'n mynd i ddigwydd. Dwi'n meddwl bod curiad yng nghalon ni yn mynd i gynyddu yn sylweddol wrth i mi redeg rownd yr iard, a mwyaf o lapiau fe i wneud, cyfle yma'n byd fydd fy nghalon ni yn curo. So dwi 'di recordio 'nghlip sain, 'llai wrando nôl arno fo. Dwi'n meddwl bod Cired yng nghalon i. Os dwi'n hapus efo, 'llai glicio add to page. Felly dyna ni rhagdybiaeth wedi cael ei wneud um, mewn mater o eiliadau o gymharu hefo syniad bod ni'n gorfod sgwennu hwn allan mewn llyfr bob tro. So mae'n ffordd amgenach ella yn wneud o, mae'n ffordd gwahanol yn wneud o, dim bod chi'n wneud hyn bob tro, Yym, ond yn bendant, os oes gennych chi ddisgyblion sydd efo anghenion, mae hwn yn gallu diwallu ei anghenion nhw. Ella rwy'n sy'n andros o dda ar lafar, ond yn cael traffaeth ella i gofnodi um, yn yr un ffordd. Mae hwn ella'n cynnig rhywbeth gwahanol i'r math yna um, o ddisgybl. Yn yr un fath hwn, sy'n gallu gwneud prawf teg, Wel dwi'm 'di recordio clip sain i ddeud pam bod y prawf... sut dwi'n mynd i wneud y pr- sicrhau bod y prawf yn un teg. Dwi'n mynd i sicrhau bod yr un person yn amseru, bod nhw'n defnyddio'r un amserydd ac yn y blaen. Wedyn dyna ni um, wybodaeth am sut dwi'n wneud y prawf yma yn un teg ac yn y blaen. So ydych chi'n gweld y syniad? Mae'ch tudalen chi wan yn mynd i fod yn un um, rhyngweithiol, so mae yna glipio sain yma yn ytrach bod ni'n cynnwys paragraffau. Um, dwi wan wedi cyrraedd y darn lle dwi yn mynd i gofnodi'r data. Felly dwi'n mynd i ddefnyddio'r nodwedd yma i greu tabl newydd. A dwi eisiau meddwl flaen llaw, ond o sawl rhes, sawl colofn dwi eisiau yn y tabl. Mae hwn yn gallu bod chydig bach yn ddryslyd, oherwydd pe bynnag da chi'n nodi fan hyn, da chi'n mynd i gael un ychwanegol bob tro. Ydych chi'n mynd i gael colofn ychwanegol ar y chwith er mwyn cofnodi teitl a'r colofnau? Yy sori, colo- colofnau ychwa- ychwanegol er mwyn cofnodi y teitl ar y top ac er mwyn enwi'r rhesi ar yr ochr chwith. Felly os na i ddewis 3 a 2, dwi'n mynd i gael 4 a 3 fel dych chi'n gweld wan. So dyma ni. So yna bedair colofn a tair rhes yn fan hyn. So dwi'n mynd i ddychmygu bod Sian a Tomos yn, yn gwneud yr arbrawf yma. Dyma lap rhif 1, dyma lap rhif 2 a lap rhif 3. So mae'r tabl yna fan eto mewn mater o eiliadau dwi'n barod i ddechrau cofnodi'r data. So mae Sian a Tomos yn rhedeg amgylch yr iard um, a dwi'n mesur cyrraedd y calon nhw ar ôl bob lap.

Be alla i wneud efo'r data yma wan? Dwi trosi hwn mewn i, i graff. Felly, drwy glicio ar y tabl, chi'n gweld o'n bod gynnau'r y ffram a wedyn ddangos o gwmpas y tabl. Dwi wan yn gallu troi hwn mewn i graff. So eto, ar draws top y dudalen, mae gynnau fotwm graff, y new chart. Mae 'na gyfle fan hyn i gael trafodaeth efo'r dysgwyr rwan, ta, be di'r math cywir o siart i ddefnyddio yn fan hyn? So mae ella chi ddod geirfa fel newidyna, sawl newidyn annibynnol sgynnoch chi e, yn yr yn eich tabl, yn eich data ac yn y blaen. Ar ôl y drafodaeth yma, mi sy'n ni'n dod i'r penderfyniad, yna graff llinell sydd yn mynd i fod yn addas yn yr achos yma. So ni alw hwn yn ymholiad Cliciwch ar calon. So dyna ni, mae'r graff o'n wedi cael ei greu ar yng nghyfer i. Bwysig ofnadwy bod disgyblion o'n edrych ar y graff ac yn ystyried os ydy'n gywir neu beidio. Lle ar y graff yma, mae yna gangymeriad, fel ydych chi'n siŵr, fel dwi'n siŵr ydych chi wedi, um, bod chi wedi sylwi o flaen llaw. Mae llinell las mewn cysylltu lap un Siân hefo lap un Tomos, a mae'n awgrymu i ni bod yna berthynas neu bod y cysylltiad rhwng lap un Siân a lap un Tomos rhyw fath efo lap dau a rhyw fath efo lap tri. So ddim rhywbeth yn cweit yn gywir ar y graff yma. A beth sydd wedi digwydd ydy, um, mae'r mae Graff yn darllen y berthynas lawr y colofna yn hytrach nac ar draws y rhesi. Felly mae'r... mae 'na berthynas rhwng lap 1, 2 a 3 Siân, ond does 'na ddim perthynas rhwng lap 1 Siân a lap 1 Tomos. Yr unig beth dwi eisiau neud i gywiro'r broblem yma ydy clicio ar y graff. A dach chi'n gweld hwn? Data series ar un columns neu rows. Wel, dyn ni eisiau newid hwn. Yn hytrach bod yn darllen lawr y colofn yna, dyn ni'n newid o'i rows. Mae'n wan yn darllen ar draws yr hesi. So eto, nodwedd bach reit defnyddiol, achos beth mae hwnna'n neud ydy mae'n galluogi chi gael y drafodaeth yna hefo disgyblion. Yn hytrach bod nhw'n jyst yn clicio ar y botwm graff a bod nhw'n gosod graff ar dudalen, Maen nhw dal yn gorfod profi dealltwriaeth, a maen nhw dal 'wan yn gorfod profi bod nhw'n deall o ddifri 'wan be' 'di graff llinell a sut mae graff llinell yn gweithio a be' mae'r graff hefyd yn ddangos. So be' mae'r graff yn ddangos 'wan ydy perthynas rhwng lap 1, 2, 3 Tomos, perthynas rhwng lap 1, 2, 3 Sian. Um, Mae'r graff yn edrych yn eitha neis. Yy, mae'r tabl yn edrych yn eitha neis, a fel dych chi wedi gweld, mater eiliadau yn gymryd i ni i greu hwn. So beth sy'n ni'n gallu neud wan ydy dod â clip sain arall i mewn. Mae'r graff yma yn dangos bod curiad calon y, y plant wedi cynyddu'n sylweddol Wrth iddyn nhw redeg, a'r nifer mwyaf o lapiau oedden nhw wedi gwneud, uchem byd oedd curiau wedi cael nhw. Felly, sy'n gallu cynnig um, dadansoddiad o'r graff yn fan hyn, dadansoddiad o'r data, i ddangos beth mae'r data ni ddangos ac yn y blaen. Um, opsiwn arall sydd gennych chi, a mae hwn yn cael ei gynnwys, mae mwy o fenoldeb mewn fideo ar wahân. um, sy'n rhan o'r cwrs yma. Opsiwn arall sy'n gennych chi wedi dod â fideos i mewn i'r dasg yma. Felly mi allwn ni fod wedi recordio y plant, neu plant yn recordio hynna'n yn cynnal yr arbrawf neu cynnal yr ymholiad. So mae'r plant wedi bod yn rhedeg o gwmpas yr iard. Maen nhw'n recordio hwnnw wedyn ar iPad. Maen nhw'n defnyddio, mae'n app ar, ar gael ar iPad am ddim o'r enw J2 Launch. So ydych chi'n lawrlwytho hwnna ar eich iPads yn yr ysgol. Be sy'n digwydd wedyn? Mae plentyn yn Mewn cofnodi i'r ap drwy ddefnyddio cyfrifon hwb, maen nhw'n dewis y fideo, maen nhw wedyn yn uwchlwytho'r fideo i'w cyfri J2E. So pan maen nhw'n dod yn ôl at gyfrifiadur wedyn, mae'r fideos yn mynd i fod wedi uwchlwytho. So dwi'n mynd i glicio ar y person gwyrdd yma eto, ond sy'n dweud yn gynharach, y person gwyrdd yn fan hyn, hwn sy'n dangos beth sydd yn My Pictures and Sound, neu dyma sy'n dangos, dyma, hwn sy'n dangos beth sydd yn eich ffeiliau chi ar J2E. Sorry, dwi eto. Dwi'n gwared o'r gair y ddaear. Reit, so dyma ni bob dim sydd gennau yn fy ffeiliau. Fel dwi'n sgrolo drwy hwn rwan ta, dwi'n di ffeindio fideo sydd gennau, dwi wedi defnyddio yn y gorffennol. So mae hwn yn fideo. Chi'n gweld wrth hofran dros, mae'n dweud .mov neu .movie. A mae'r botwm play yna. So dwi'n gallu llusgo hwnna. A dwi'n deall dy chwyddo fo. A ŵan ma' gennai fideo ella sy'n cyd-fynd hefo yr arbrawf yma. Lle ma' gennai nifer o ffurfia ar y funud ma' gennai dabl ma' gennai graff ma' gennai glipio sain ma' gennai fideo yy dwi 'di dangos yn dod â llyniau mewn i dudalen yym Mae'n cynnig ei hun, fel dwi'n dweud, ar gyfer unrhyw gyd-destun. So 'sa hwn yn gallu bod yn wers ymarfer corff ac yn ystod y wers ymarfer corff ma' yym y plant wedi bod yn gwneud sgi- yy ymarfer y sgilie gymnastics a ma' plant wedi ella recordio fideo eu hunan yn gneud ryw symudiada. Allith y plant wedyn ddod â'r fideo 'na i mewn i dudalen J two ee five a allan n'w deipio neu sgwennu i ddangos be' ma'r fideo yn 'i ddangos so ma' nw'n gallu adnabod ella yr nodweddion gora' neu be' ma' nw 'di neud yn dda hefyd adnabod sut allet nw wella ar 'u perfformiad tro nesa. Yym ella bo' hwnna'n elfen mewn gwers marwol corff ella bo' ni yn ca'l traffarth dod y cymhwysiad digidol ella yym yn fyw mewn marfer corff ma' hwn yn cynnig ffordd dda i chi neu' hynny. Yym. ella mewn gwers gerddoriaeth, 'sa chi'n gallu recordio perfformiad plentyn a ma' perffor- a ma'r perfformiad wedyn ca'l 'i ddadansoddi gen y plentyn ar J two Ee five. So ma' lot o wahanol syniada yn y cyd-destuna allwch chi ddefnyddio yym J two Ee five. Yn y pen draw be' 'dych chi angen gneud unwaith 'dych chi wedi adeiladu 'ych tudalen a fysa'ch tudalen chi'n edrych lot gwell na hwn fysa 'na lot o deitla ella sa'r cefndir 'di ca'l 'i liwio os mae'n edrych yn well beth dwi wedi wneud yn fan hyn, da chi angen clicio ar y botwm View. Felly na dwi wedi clicio ar y botwm View, dyma mewn ffordd da chi wedi creu. So mae'n edrych fel tudalen ar we, mae'n edrych fel safle we. Um, sylwch bod gynnwch chi ddim yr, yr ffiniau tudalen A4 yna. Mae hwn jyst yn tudalen, a felly os glicio yn ôl ar y botwm edit, mi ai nôl i lle ni cynt. Ond dwan mi allai glicio ar y clipiau. Dwi'n meddwl bod cyn y dynghalon ni yn mynd i gynyddu. So eto, ffordd gwahanol o, o gynnal tasg neu ffordd gwahanol gyflwyno gwaith. Um, Werth nodi, dydi hwn ddim wedi cael ei wneud ar gyfer argraffu. Dudwch bod chi wedi creu poster ac yn y blaen a bod yna ddim nodweddion uh, rhyngweithiol, yna mi allwch chi argraffu'r math yna o beth. Mae'r math yma o waith wan wedi cael ei greu fel bod, um, bod yn bodoli yn ddigidol. Felly, drwy argraffu'r dudalen yma, fyswn ni'n colli y bocsys sain yma, fyswn ni'n methu gwylio'r fideo ac yn y blaen. Um, Wedyn, mae'n bwysig meddwl am ffyrdd gwahanol o gynnwys hwn. Os dach chi eisiau tystiolaeth mewn llyfr, mae yna ffyrdd o o wneud hynny. Be alla i wneud ydy clicio ar y disg, a mae'r disg yma'n mynd i arbed y gwaith. Felly dwi'n deall o hwn yn ymholiad gwyddoniaeth hydref 2020. So mynd i roi enw'r gwaith, dwi'n mynd i clicio sef. So mae'r gwaith yma wan wedi cael ei arbed, wedi cael ei safio. Be lle wneud o'n ein ôl at yn hydalen J2E. Mae'r gwaith yn byw yn fan hyn yn My Files. So dyma ni ymholiad gwyddoniaeth, hydref 2020. So yn hytrach y bod fi'n argraffu'r gwaith, be lle wneud ydy clicio ar yr i dot gwyrdd yma'n fan hyn. A mi allai ddewis share neu QR code. Na i ddewis share yn gynta. A beth sydd gennau ar y share yn fan hyn ydy uh, y link. So mi allai rannu'r link yna. So mi allai roed hwnna mewn drwy Google Classroom ella. Dydwch bod yr athro neu athrawes wedi gosod tasg ar Google Classroom. Mi allai roed y link yna i'r gwaith drwy Google Classroom. Un peth sy'n bwysig yn nodi gynta ydy bod yy yr opsiwn private ma'n cael ei newid i publish. Be mae hynna'n golygu wan ydy dwi'n rhoi caniatâd i unrhyw berson sy'n defnyddio'r link yma i weld y gwaith. Os dwi'n dewis private a mae yna rhywun yn clicio ar y link dydyn nhw methu gweld y gwaith. Um, felly mae'n bwysig nodi bod rhaid dewis publish gynta. Dyna fo'r link, so os dwi eisiau rhoi mewn drwy Google Classroom neu rhywbeth tebyg neu Seesaw yn y blaen, dyna sut dwi'n gwneud. Neu yn ôl i'r e-dot mi allai ddewis QR code. So mae hwnna'n cynhyrchu QR code wan ta. Yn hytrach na bod fi'n argraffu hwn a roid o mewn llyfr, mi allai argraffu y QR code yma um, a gosod hwnna mewn llyfr. Eto drwy fod wedi newid yr share na o private i public, mae hwnna'n bwysig. Allu ddyn unrhyw berson o'n sganio'r QR code yma wrth graffu ar lyfrau a maen nhw wedyn yn cael mynediad llawn at y dudalen prif wedi greu. So chydig o opsiynau fan i chi um, os da chi ddim yn gallu printio neu os da chi ddim isio argraffu y math yma waith. So fel dwi'n dweud, sa'n ni'n ôl at y dudalen o'n. Andros o hyblyg, hawdd iawn i chi osod pethau'n lle da chi eisiau gosod. Y graff yma'n dangos um, a nifer o, o wahanol ffyrdd allwch chi ddefnyddio J2E5 o'n mewn gwahanol bynciau yn y cyd-destun yna.